حسین سب دا اے سر دے سانویں تݨ اے ہا سودا نہ مصلحت دا شکار تھئے او او سچ کوں اپݨا لہو پلا تے فلک تائیں باوقار تھئے او عظیم گھر دا عظیم فرزند عظمتیں دا مینار تھئے او اے شاہ سواری تاں ݙیکھ ہوندی جو سانڳ اتے سنگار تھئے او اے ݙیکھ او ݙیکھ کتنا تھیا سر بلند اے او ݙیکھ کتنا تھیا سر بلند اے۔ اے کون ہے اعلی کمال والا ایہو تاں شہزادہ ہے عرب دا حسین سب دا حسین سب دا۔ میݙی محبت میݙی عقیدت ہزار ہا احترام کیتے وفا ثریا دی سر بلندی تے ول ونڄ کراہیں سلام کیتے تے جئیں وی آ تے کلام کیتے سلوک سئیں دے غلام کیتے نبی دے سا گھر سارے معتبر توں اے منتخب تھئے انعام کیتے۔ نبی دے گھر سارے معتبر توں اے منتخب تھئے انعام کیتے جیندے ارادے پہاڑ وانگوں تے جیندی جرات دا جوڑ کائنی ایہو تاں شہزادہ ہے عرب دا حسین سب دا حسین سب دا جو اعلی افضل ایں نظریے دا تھئے نتارا تاں ہا نشابر جو اعلی افضل ایں نظریے دا تھئے نتارا تاں ہا نشابر غرور دے گھپ اندھارے اندر چمک دا تارا تاں ہا نشابر نبی کوں پیاری ہے ساری امت مگر او پیارا تاں ہا نشابر سچائی دی ڈہندی دیوار کوں لائے لہو دا گارا تاں ہا نشابر۔ سچائی دی ڈھاندی دیوار کوں لائے لہو دا گارا تاں ہا نشابر اے پیار اتنا کمال دا ہا جو دین احمد دے نال جینکوں ایہو تاں شہزادہ ہے عرب دا حسین سب دا حسین سب دا جو حسین اعلی مقام تے ہے حسین اعلی مقام تے ہے قرآن آکھے تاں دین ڈٹھے۔ حسین اعلی مقام تے ہے قرآن آکھے تے دین ڈٹھے تہوں تاں مقتل دے وچ مقابل نے مرد ہک پر یقین ڈٹھے فلک تے فلک تے وہوا دے ہن ترانے اے سارا منظر زمین ڈٹھے فلک تے وہوا دے ہن ترانے ای اے سارا منظر زمین ڈٹھے ایہو ہا آکھیا سئیں قاتلیں وی نسے ایہو جئے حسین ݙٹھے ایہو ہا آکھیا سے قاتلیں وی نسے ایہو جئے حسین ݙٹھے او عظمت ایندی ہا انتہا وچ تݨیں جو کلھا ہا کربلا وچ ایہو تاں شہزادہ ہا ہے عرب دا حسین سب دا حسین سب دا۔ توں ونڄ تے دشت و بلا کوں ݙیکھیں تاں سارا منظر لہو لہو ہے اوں جرت ایندے امام اعلی دا سارا لشکر لہو لہو اے سئیں اوں دا قاسم تے اوں دا اکبر تے اوں دا اصغر لہو لہو اے توں ونج تے دشت و بلا کوں ڈیکھیں تاں سارا منظر لہو لہو اے اوں جرتیں دے امام اعلی دا سارا لشکر لہو لہو اے اوں دا سئیں اوں دا قاسم تے اوں دا اکبر تے اوں دا اصغر لہو لہو اے لبیں تے الحمدللہ جاری توݨیں جو اندر لہو لہو اے لبیں تے الحمد للہ جاری توݨیں جو اندر لہو لہو اے جئیں سارا کنبہ کنہا کراہیں صبر دی ثابت سفیل رکھی ݙیہو تاں شہزادہ ہے عرب دا حسین صاحب دا حسین صاحب دا جو جݙاں سچائی کوں لوڑ پئی اے ہاں مرد مومن جوان حاضر جݙاں سچائی کوں لوڑ پئی اے ہاں مرد مومن جوان حاضر ہاں آپ حاضر تے زر وی حاضر تے گھر دا سارا سامان حاضر جتھاں دلیلیں دی لوڑ پئی ہے جتھاں دلیلیں دی لوڑ پئی ہے ایں مرد کیتے قرآن حاضر جتھاں دلیلیں دی لوڑ پئی ہے ایں مرد کیتے قرآن حاضر تݨیں جو خالی دلاسے کیتے نہ ہک وی ہئی کوئی زبان حاضر تݨیں جو خالی دلاسے کیتے نہ ہک وی ہئی کوئی زبان حاضر ولا وی اوں باکمال ہمت دی تل جتی نئیں سریر ٹٹی ولا وی اوں باکمال ہمت دی تل جھتی نئیں سریر ٹٹی ایہو تاں شہزادہ ہے عرب دا حسین سب دا حسین سب دا جو حسین سچا حسین رہبر حسین حسین راہی حسین راہ ہے حسین سچا حسین رہبر حسین راہی حسین راہ ہے اتے ہر سچائی کوں ملدی تاہوں حسین دے در اتے پناہ ہے ہن تہوں تاں ہر ہک زبان اتے سئیں واہ واہ ہے سئیں واہ واہ ہے جو